e, mavhenda ne nenhingi nevanhu vose vana vezimbabwe vane masmall business amuri kuita e, mazwi andanzi ndizivisewo nevakuru vandinofamba navo nemamwe ari kubvawo mandiri zvakare at the same time the struggle is continue hapana chiri kudzoka kumashure until Emerson Mnangagwa is step down. Hakuna shopu iri kuvhara, hapana shopu iri kuvhurwa mangwana. Musariske, musariske kuvhura shopu mangwana, musariske kuendesa eh, vana venyu kuchikoro mangwana, because nhasi zvamaona zvishoma. mangwana zvamuchaona manje ndozvakaomarara nekuti now are correcting our mistakes kana nezvimwe panga tichitaona kuti hapana fana kunzwai mangwana hapana kumira mushe mangwana iengu andi manzwaka kana kuti zapa inonzi engu chai chai kuroera kuodza chigwedei andimaona mangwana hapana kumira mushe hapana vanhu vari kuzonge vachizodzokera kumba chakatochaya so chatochaya chatochaya until munangagwa is step down we are tired nenyaya dzekuita mademonstration ekuti tinoita mademonstration vana vomhanyiswa nemapurisa vobuda mumakamera vodzokera kumba mangwana kubva kwavhurwa mashopu hanimazvono tinoziva sere kuti mari munodzida tinoziva sere kuti mune nzara muda kushanda but for this ndinoda kutenda because mazvipira vana vezimbabwe kuti government amide ndiri kufarawo ende ndiri kutenda because look hapana industry zvese zvainyepwa nakazembe kazembe anonzani kazembe kazembe kunzi eh, is going to be business as usual nderipi business racho ramazoona nhasi mashops ese anga akavhara zvikoro zvese zvanga zvakavharwa ati mazvionaka saka mangwana hakuna shop iri kuvhura Ani mazoona ka? Mangwana chakatochaya wese pange mangwana zvenyu musambofa vakomana nhasi vanga vasiri muchiki chaivo chazoka mangwana ndopa vachava vatori muchiki bcause pane zvimwe zvanga vachitofanira kuita zvavasina kuzoita nekuda kwetime nekunonoka maregistics edu ataita but for the moment i want to thank you so much because mato achieve a goal because mashops asikera akavharwa zvikoro zvasikera zvakavharwa handimaonaka mangwana zviri kuvharwa futi zvikoro ani mwana mashops futi mangwana ari kuvharwa ani mazwaka i think now we are strategizing i think mangwana takanatsorowa zvakanaka naka mangwana tinovirirwa taku state house kwamunangagwa tinovirirwa futi takumba kwamunangagwa saka please let's be serious zvevamwe mayouth ari kuswera ari mumarokesheni muchitazisa nebasa rese isu tida kusunungura nyika musina muchitamba ani mwana thus must come to the end ngatibatanei tirwire nyika yedu tirambe takashinga hapana chiri kudzoka kumashure tomorrow is going to be serious kana pane mumwe ari funga uri pamwe zvatiri kuita ika idambe ka hatisi kuita dambe muchazonatsochechuka taa pastate house kwacho tanatsosvika ane mazoona zvekuti mapurisa anoramba achingokanda timatenga timaita maita zvichapera mai manje izvozvo zviri kupera tiri kuronga tiri kuronga shamhi nemunyu ane maonaka iri kurongwa iri kutokwaturwa manini inotokwatirwa makwati shamhu iyoyo ichinatsoiswa munyu ichiiswa tumvura hatiwazvonaka saka hapana chiri kuzodzoka kumashure saka munhu nemunhu pauri ipapo unodzorora kuti iwe timire nenyika yedu nyika yedu igadzirike ani mazona thank you bulawayo maita chinhu chakanaka rambai makadaro vari kubulawayo ende zivai moudzana udzana ikoko zvakare kuti kubulawayo hakuna shopu iri kuvhura mangwana ngachitsvaye sezvaamaita nhasi izvozvo vari kunana masvingo vari kunana kwarusape kwarusape mavhenda iminika musave soft for too much ani mazoona kuita soft for too much manga muchinetswa namunangagwa imimi achikushandisai kuti endai munovhota kana mavhota anenge musati mavhota anenge achikuti mahwindi for ed kana mamuvhotera akumhanyisai mumusika imi mavhenda imi this is the time now tinoda kunzwa kuti ikoko chachari mangwana is a very very serious day so let it be clear and everyone now know and this struggle haisi ageza munhu nemunhu ane kodzero yekuti amirewo aise ruoko rwake kuti struggle ika ienderere mberi ani mazona saka mangwana asande sana